Barategi Moreneng, Makatolike ka moka le badumedi bohle bao ba bitšago leina la Kriste. A nke kgerase ya Morena wa rena Jesu Kriste, khutšo ya Gagwe, tšhireletšo le pholo di be godimo ga lena ka moka letšatšing le la lekgono, e lego Sontaga sa Botshelela sa Tsogo, tšatšing la lesomešupa Mei ngwageng wa ketepedi masomepedi. Yo a bolelago fa ke Father Thulani Skhosana. Re tšwela pele go leboga Morena Modimo wa rena ka baka la pholo ye e diragalago go bohle bao ba tsenego ke kokwanahloko ya khorona. Go fihlela lekgono, re kwa gore go na le batho ba e ka bago ba dikete tše lesome nne bao ba fetetšwego ke twatši ye goba kokwanahloko ya khorona, eupša go bao ka moka, bao e ka bago ba seripa, šetše ba fodile. Se se a re laetša gore Morena o na le rena, o sa re rata. Se re fa khutšo e bile sa re gopotša gore moga wa gagwe ga se o re tlogele. Se re fa gape le lebaka la gore re se ke ra tšhoga ra tšhaba ka gore Modimo ka nnete o sa na le rena. A nke yena Modimo yoo a tšwele pele go fodiša malapa a bao ba hlokofaletšwego gomme a robatše ka khutšo bao ba šetšego ba sepetše. Palong ya pele ya Sontagasela sa bone sa tsogo go tšwa go ditiro wa bobedi, temana ya masometharo tshela go fihla go ya masomenne, Tee. Re ile ra kwa gore ge Peter a be a rera, batho ba dikete tše tharo ba ile ba sokologa. Se ke sešupo sa gore o be a sa rere ka matla a gagwe goba bohlale bja gagwe. Ka nnete e be e le matla a Morena ao a bego a bereka mo go yena. Le palong ya pele ya lekgono go tšwa go yona buka yela ya Ditiro gape, re kwa gore ge Philip, o mongwe wa baapostola, a be a rera, dikete tša batho Ba go tšwa ko Samaria le bona ba ile ba sokologa. Gomme re kwa gore ba be ba sa kgahlwe fela ke thero ya gagwe, ba ile gape ba lebelela le ditiro tše a bego a di dira, mehlolo yeo a bego a e dira, ka gore re a kwa gore ba re matimone a be a etšwa a a gwelela ka bogale le letšhogo ge a be a rakiwa ke Filipi. Re kwa gape gore bagolofadi ba bantši ba ile ba fodišwa ka dithapelo tša Filipi. Baapostola ba ba babedi e lego Peter le Filipi, ditiro ka moka tše ba bego ba di dira e be e le ditiro tše ba bego ba di dira ka maatla a Moya o Mokgethwa, e sego ka maatla a bona. Ba be ba tletše Moya o Mokgethwa. Ge Kriste a be a tlo, a tlo sepela a eya legodimong, go ya ka buka ye ya Ditiro wa Pele, temana ya seswai, Jesu o ile a re go baapostola a re, Le tlo amogela maatla ge Moya o Mokgethwa o theogela godimo ga lena. Gomme le Ebangeding ya Lekgono go tšwa go Johane wa lesome nne, temana ya lesome tlhano go fihla ga ka masome pedi tee, pele ga ge Jesu a hlokofala, o ile a tshepiša baapostola ba gagwe a re, ge ke sepela ke tlo kgopela tate wa ka wa legodimong gore a le romele mothuši yo e lego moya mokgethwa moya wa nnete gomme o re go bona gore le seke la tšhoga la tšhaba gobane nka seke ka le tlogela le ditšhoana bakriste ke duma gore re lebelele gape dilo tše pedi tše jesu kriste a ilego a tšwela pele go botša baapostola ba gagwe ebangeding ya lekgono ye ke bolelago ka yona Sa mathomo o re go bona, o re, Moya wo ke tlang go o romela wa go tšwa go Tate, o tlo dula, o tlo dulela sa ruri le lena. Ka mantšu a mangwe, o ka se dule fela sebakanyana, o tlo dula go ya go ile le lena. Ke sa mathomo. Sa bobedi o re go bona, o re, Tsebang gore moya wo ke tlang go o romela, lena le a o tseba, ka gore o šetše O dula magareng ga lena. Eupša ge nako ye e fihla, yeo ke tlang go o romela go tšwa go moya go, go Ntate, o tlo dula ka gare ga moya ya lena. Ke nyaka go bušeletša taba ye gore re ikwešiše botse gomme re e amogele. O re, sa mathomo, Jesu o re go baapostola, Moya wo ke tlang go o romela, le šetše le o tseba ka gore o dula magareng ga lena. Eupša ge o etla go tšwa go Tate, O tlo dula ka gare ga meoya ya lena. Ye ke taba e botse ye ke tlo ratang gore re e gopole ge re tšwela pele. Tshepišo ye ya Kriste ya go romela Moya o Mokgethwa e ile ya phethagatšwa ka letšatši la Pentekosta. Se re se hwetša go tšwa pukeng yona ya, ya Ditiro wa bobedi go tloga temaneng ya pele go fihla go ya lesometharo. Re kwa gore ge Moya o, o, o theogela godimo wa bapostola, o ile wa theoga ka sebopego sa mollo. Go tloga gona lona tšatšing lona leo, ka mehla ge baapostola ba be ba, ba, ba rera, ba be ba dira mehlolo, ba be ba, ba, ba, ba kgona go, go, go sokolola mašabašaba a batho. Ke ka bago la gore go tloga tšatšing lona leo, Moya o Mokgethwa o be a thomile go dula ka gare ga meoya ya bona. Se se ra gore E be e sa le bona ba ba bego ba re- ba- ba- ba bego ba rera, e be e le Moya ka sebele. E be e se sa le bona ba ba dirago mehlolo, e be e le Moya ka sebele. Ge ba be ba bolela, e be e sa le ka matla a bona, eupša ka matla a Moya o Mokgethwa yoo a bego a dula ka gare ga bona gomme a rera ka bona. taba e botse badumedi ke gore moya ona o le o mokgethwa ga se wa tlogela go dira mehlolo tšatšing lela goba nakong tšela tša baapostola fela bjale ka ge e šetše ke boletše jesu kriste o le a re go baapostola moya o ke tlang go o romela o tlo dula go lena wa dulela sa ruri gomme o tlo dula go bakreste wa dulela sa ruri le bona gomme bakreste ke ka lethabo gore ke bolele ke gatelele taba e le kgone gore bjalo ka mokreste ge o be o kolobetšwa ge o be o tiišetšwa moya ona wola o ile wa theoga wa dula ka gare ga moya wa gago gomme o dulela sa ruri le wena ga e sa le wena motho fela o motho yo a tletšego moya ona woo wa mokgethwa wa go tšwa legodimong moya ona wola o ilego wa thuša baapostola gore ba sokolle batho ba bantši, ba fodiše mašabašaba a batho, o theogile, o dula ka gare ga moya wa gago. Eupša Bakriste moreneng, se se kwišago bohloko ke gore gantši moya ona wo mokgethwa o robetše ka gare ga rena, ga o šome. O tshwana le dibitša goba sebitša se bogale seo re sa se šomišego. O tshwana le sebitša seo e leng gore re se hlokomologile, sebitša se e leng gore se rusitše ka baka la gore ga se šomišwe. Bjalo ka Makatolike le Bakriste, go kweša bohloko gore re a di nyatša gomme ga re dumele botse gore ka nnete-nnete moya wona wola o ka gare ga rena. Re itšeela fase. Re tekwa o ka re rena eh, ga, ga rena matshwanedi a go amogela moya ka gore re ipoditše gore moya wo o ka re o ya fela go batho ba ba leng special batho ba ba ikgethilego gomme re kwa o ka re rena ga rena matshwanedi a moya oo e yona ke nnete badumedi matshwanedi a moya gona ona Ga re na wona. Eupša Moya woo ga re fiwe wona ka baka la gore re na le matshwanedi. Moya woo, badumedi, ke mpho. Ke mpho ye Modimo a e fago ba, ba, ba, badumedi ka moka, Bakriste ka moka. Ke mphiwa fela wo re fiwago wona, e sego ka baka la gore re na le matshwanedi, eupša ka baka, ka baka la gore Kriste o re hwetše sefapanong. O seke, bjalo ka modumedi, wa dumelela Sathane a dire gore o te nyenyefatše o itšeele fase bjalo ka mokreste ga o tee o tladitšwe moya o mokgethwa e sego ka baka la gore o na le matshwanedi ebja ka baka la gore kreste o go dirile gore o be le matshwanedi ka baka la kreste yo a o hwetšego sefapanong gape gape moapostola paulo bokeng ya gage eh, lengwalego la gage la pele la bakorente kgaolo ya boselela temana ya lesome nne O re go rena, A ga o tsebe na gore ke wena tempele ya Moya o Mokgethwa na? Bjalo ka Mokriste, bjalo ka modumedi, o na le Moya o Mokgethwa ka gare ga moya wa gago. Ke Modimo ka sebelo a go dirileng gore o, o be le matshwanedi. O se ke wa te nyenyefatša, o se ke a itšeela fatshe, ka gore Moya o tlile ka baka la Kriste yo a o hwetšego sefapanong. Ke nako, badumedi, ya go tsošološa Moya o leng ka gare ga rena. Ke nako ya go gotetša moya wo e leng gore o robetše gare ga rena ka baka la gore ga re o šomiše. Selo se tee se bohlokwa se tshwanetseng gore re se kwešele kgone ke gore gantši moya ka gare ga rena o a robala ga o šome ka baka la gore ga re na tsebo ya gore moya o o gona ka gare ga rena. Ke a le mema le kgono gore Lemoga gore o tletše maatla a Moya ka gare ga moya wa gago. Lemoga gore Moya o Mokgethwa woo o bego o le ka gare ga bapostola o ka gare ga gago ka baka la kolobetšo le ka baka la eh, tiišetšo yeo o e amogetšeng matsogong a mobišopo. Lemoga gore gape-gape se bohlokwa gore Moya o Mokgethwa O tshwara, o tshwana le sethunya. Sethunya se ka se, se ka se te thuntšhe ka bosona. O swanetše be wena o e leng gore wa se tšea wa se šomiša wa gotla gore se thuntšhe. Ge sethunya o sa se dire selo o se tlogela se sa šomišiwe, se tlo rusa sa hloka maatla. Ka tsela yona yeo ge, tseba gore le wena Moya o Mokgethwa wo o leng ka gare ga gago, ge o sa o šomiše, O sa mmitše, o sa mo rapele, o tlo robala, wa se sa ba le matla ka gare ga gago. Gomme ke re go wena lehono, go tetša Moya o Mokgethwa gore o thome go bereka. Palong tša, tša lehono, re a botša gore go na le ditsela tše pedi tšeo ka tšona re ka gotetšang Moya o Mokgethwa wo o leng gona ka gare ga rena. Sa mathomo ke gore o hlompe Kriste bjalo ka Morena. Se re se hwetša palong ya bobedi ya dikgono, mothalading ona o lawa mathomo thomo o re go rena o re, Hlompa Kriste bjalo ka Morena. Dumela Kriste Jesu, o mo amogele bjalo ka Morena wa bophelo bja gago, ineele go yena, o mo khunamele ka mmele wa gago ka moka le monagano le moya a nke o mo dire gore e be alefa le omega wa ka moka tšeo re dirang bophelong bja gago mo hlomphe gomme ge o mo hlompha seo ka bosona se tlo dira gore moya o mokgethwa o tsoge ka gare ga gago o thome go bereka ge o bitša leina la kriste jalo ka morena wa gago moya o leng ka go wena o tlo tsoga wa thoma go bereka ka maatla gomme wa go thuša gore o phethagatše thatša morena le go dira maatla le mehlolo le dilo ka moka tše o nyakang go di dira bjalo ka mokreste sa bobedi se bohlokwa se se tsošago moyo mokgethwa gare ga rena se gotetša moyo mokgethwa ke seo morena modimo a re rutang sona le kgono kriste jesu mophološi wa rena o re go rena gore moya ola o tle le tshwanetse le dire se nna ke le boditšeng sona e le gore le ratane Jesu lekgono o a re ruta gore moya o bereka ka matla ka gare ga rena ge re ratana. Bjalo ge eba o nyaka go gotetša moya mokgetho ka gare ga gago, eba le lerato e ba le pelo tlhomoge e ba motho o e leng gore o thuša batho ba e leng gore ba a hloka ge ba o nyaka gore moya mokgethwa ka gare ga gago o tsoge o bereke e ba le lerato swarela batho ba bangwe o swarela batho ba e leng gore ba ile ba go kweša bohloko ba go tshwenya bophelong bja gago tšea mahmotla le tšea sephetho sa gore dilo tša gale ka moka ga tšona o di tlogele ka gore moya o mokgethwa le sekgopi ga di dudišane ga di sepitšane ge e ba o nyaka gore o be motho wa go šomiša moya gore moya o bereke ka gare ga gago e ba motho e leng gore wa swarela ge ba ke wena o e leng wa fošetša batho ba bangwe sepela o gopole tshwarelo gore moya o mokgethwa o bereke ka gare ga gago o se ka dumela gore boikgogomošo bo eme tseleng ya gago ka gore boikgogomošo le moya o mokgethwa ga di dudišane ga di sepedišane ge ba o nyaka go gotetša moya o mokgethwa ka gare ga gago e ba le lerato hlompha batswadi ba gago hlompha baetapele ba gago rata batho ba bangwe ke a le mama ka moka lekgono badumedi ka moka ga lena mo le lego gona go tetšang moya mokgethwa ka gare ga lena ye ke nako ya tsošološo ke nako ya go tsoša moya wo o robetšeng ka gare ga rena o sa šome ka gore ga re mo lemoge ke nako ya gore re šomiše maatla moya mokgethwa yena wo a e leng a thuša baapostola gore ba sokolle batho ba fodiše batho o gona ke nako ya gore le kgono le re mo tsošološe Gomme re gotetše maatla a gagwe gore a thome go bereka ka gare ga rena, gore se ka hlwa re, re, re, re, re, re rapela fela ka maatla a rena, ka melomo ya rena fela, eupša re rapela ka maatla a Moya o Mokgethwa. Ke nako ya gore re te tshepe, re se ke ra te nyanyafatša, re amogele ka tumelo gore ke rena, ke rena tempele ya Moya o Mokgethwa. ke nako ya badumedi gore le wena o amogele o tsebe gore mpho ya moyo mokgethwa o filwe yona e ka gare ga gago ke nako ya go gotetša mollo wa moyo mokgethwa gore re rapele ka mehla re rapele go tšwa botibong bja dipelo tša rena gore moya o leng ka gare ga rena o thome go bereka ke nako ya gore re loutše sebetša se sa moyo mokgethwa o leng ka gare ga rena gomme re šomiše sebetša se go hlasela memoya e mebe Maatla a Sathane ao a laolang malapa a rena, a laolang lefelo le re dulang mo go lona le naga ya bo rena ya South Africa. Ke nako badumedi ya gore ka moka ga rena ka Moya o Mokgethwa re kopantšhwe le Makatolika ka moka le Bakriste ka moka, re tlagane mmogo mo moyeng re rapela ka matla a moya re kgopela Modimo gore a fodiše lefase la gabo rena. ke nako ya gore re be mašole a kriste gomme re šomiše sebetša se sa moyo mokgethwa go tliša diphethogo nageng ya gabo rena le lefaseng ka moka ke nako badumedi ya gore re amogele moya mokgethwa gomme e be wona o e leng gore o re eta pele go ka moka tše re di dirago o tsene ka malapeng a bo rena o tsene ka gara di-relationship tša rena o tsene ka gara mešomo ya rena o tsene ka gara dithuto tša rena o tsene dikerekeng tša rena o tsene mo gohle mo re kopanang gona bjalo ka badumedi ke a le mema ka moka badumedi mo le leng gona go tetša moya o mokgethwa o leng ka gare ga gago ga go kgathatšege gore ke wena mang o dula kae o tšwa kae as long as o le mokreste o tempele ya moya mokgethwa Ke wena moratiwa wa Modimo Tate yo Maatla Ohle. Jesu Kriste ke Morena wa gago. Modimo Tate yo Maatla Ohle ke Tate wa gago. Moya o Mokgethwa ke mosepedišane le wena yo a dulwang a na le wena ka dinako ka moka. Mo amogele, mo rate, mo khonamele, mo gotetše ka gare ga gago, mo šomiše. A nke yena Moya Mokgethwa oo modumedi a go matlafatše, a go fodiše, a go šireletše ka mehla. Amen.